Helo a chroeso i sesiwn ar ddefnyddio y Gymraeg ar-lein. Felly, y Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau Gwynedd uh, fydd y sesiwn yma. A mae hwn yn ddilyniant i'r adnodd sydd ar wefan Cyngor Gwynedd. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn brysur, felly diolch am gymryd amser i ymuno efo ni. Da chi'n teimlo ar goll, efallai bod chi'n teimlo braidd yn stuck weithiau um, wrth bostio ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai da chi'n siŵr iawn be roed, ydych chi'n ei roed yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Be ydy'r terma, be ydy terma yn eich gwaith chi sydd ddim yn ei synwyr yn y Gymraeg? Yym, a mae'n digwydd i lawer o bobl da ni yn siarad efo. A wedyn mae yna bendroni, wel, be dwi'n roed yn y Gymraeg, be os na i wneud camgymeriad, be os wneud neb i ddall do. Um, felly na ni drafod hyn yn y sesiwn heddiw. A wedyn, na chi jyst meddwl amdano fo fel cyfle, fel busnes yng Ngwynedd, mae gynnach chi gyfle gwych i gyrraedd cwsmeriaid lleol yn ei mamiaeth nhw, yn ogystal â twristiaeth hefyd. Gall cyflwyno cynnwys yn y ddwy iaith deimlo weithiau fatha gwaith ychwanegol ar ben rheoli eich busnes brysur o ddydd i ddydd. A hefyd, dydy pawb ddim yn hyderus yn sgrifennu yn y Gymraeg, ond peidiwch â gadael hynna i'ch stopio chi. Felly, be am i chi roi cynnwys dwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn denu cwsmeriaid newydd a cadw rhai presennol hefyd? Os da chi'n cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, mae'n bwysig i chi adlewyrchu hynny ar eich socials, a manteisiwch arno fo i weld o fel USP, fel pwynt gwerthu unigryw, unique selling point, chi, a dangoswch i bobl pwy ydych chi fel busnes llwyddiannus yng Ngwynedd. Felly pam ddefnyddio'r Gymraeg? Pam ei fod o'n bwysig? Wel, dyma chydig bach o ystadegau i chi yn ôl ymchwil gan y Comisiynydd, y Gymraeg a Cyngor ar Bopeth. Awn ni jyst drwyddyn nhw rwan. Yy 90 y cant yn deud fod gallu delio efo busnes yn y Gymraeg yn wneud iddyn nhw deimlo fel bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi fel cwsmer. Mae 82 y cant yn deud fod nhw'n fwy tebygol o ddefnyddio'r busnes sy'n cynnig gwasanaeth Cymraeg da. 86 y cant o'r boblogaeth yng Nghymru yn teimlo bod yr iaith Gymraeg yn rhywbeth i fod yn falch ohono fo, a 94 y cant o siaradwyr Cymraeg rhugl a gafodd eu cyfweld yn teimlo bod cael gwasanaeth Cymreig da yn helpu cwmni i sefyll allan. Felly mae'r ffigyrau yma'n egluro pam ddylsa ni ddefnyddio'r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol. Um, ond illa bod chi'n poeni, oh, dwi'n rhugl, dos gen i'm amser i gyfieithu bob dim, A mae hynna'n hollol iawn, ond mae'r ymdrech yn mynd yn bell efo cwsmeriaid a mae o'n gallu gwneud gwahaniaeth i'ch busnes chi. Felly dyma chydig o fanteision go iawn am pam ddylsech chi ddefnyddio'r Gymraeg. Mae o'n dangos parch tuag at yr iaith a'ch cwsmeriaid. Mae'n bwynt gwerthu unigryw fel oedden ni sôn am yr USP. Mae'n bwynt gwerthu unigryw naturiol i Gymru Cymraeg. Mae normaleiddio'r Gymraeg, llai o gystadleuaeth yn y gofod Cymraeg, mae'n cryfhau'r brand a mae o hefyd yn denu cwsmeriaid. Felly, mae o'n rhywbeth sydd yn gallu neu chi sefyll allan o fusnesau eraill. Mewn byd lle, yn enwedig efo AI rwan, lle mae yna lot o fusnesau be fynnag maen nhw'n bwstio, mae o'n mynd i edrych yn debyg i'w gilydd. Felly mae wneud o'n y Gymraeg yn mynd i wneud chi sefyll allan. Mae yna hefyd lai o gystadleuaeth yn y gofod Cymraeg. Mae yna gannoedd o fusnesau'n cystadlu am sylw yn y Saesneg, ond mae yna lai ohonoch chi yn cystadlu yn y Gymraeg. Mae'n hefyd yn cryfhau eich brand chi, mae'n dangos pwy ydych chi go iawn, a busnes i'r rhan o'r gymuned yng Ngwynedd ydy hynny. Mae'n helpu normaleiddio'r Gymraeg. Bob tro dych chi'n defnyddio'r Gymraeg, dych chi'n dangos i bobl eraill bod hi'n iawn, bod o'n normal, a bod o'n rhan o fywyd bob dydd. A hefyd yn ola, mae o'n mynd i ddenu cwsmeriaid. Dwi'n siŵr os da chi wedi clywed am y cynnig Cymraeg, os da chi eisiau mynd gam ymhellach, mae yna rhywbeth o'r enw y cynnig Cymraeg. Mae hwn yn gydnabyddiaeth swyddogol gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn syml, os da chi'n creu cynllun datblygu'r Gymraeg, cynllun syml um, sut ydych chi'n mynd i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg yn eich busnes, mae modd i chi gael y gydnabyddiaeth yma. Mae yna dipyn o sefydliadau wedi cael y cynnig Cymraeg yn barod a mae o'n ffordd dda o ddangos i'ch cwsmeriaid chi bod chi o ddifri am y Gymraeg. Dyma chydig bach o awgrymiadau, chydig bach o tips i chi ar bethau syml allwch chi ddefnyddio um, i drio cael mwy o Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol ar eich cyfrifon chi. Um, I ddechrau, GIFs. Mae yna lot o GIFs Cymraeg ar gael ar Instagram. Os da chi'n teipio rhywbeth fel bore da neu diolch yn y bar chwilio, allwch chi ddefnyddio hein ar eich stori chi ar Instagram. um, a mae yna lot fawr ohonyn nhw. Mae yna rai ar gyfer dyddiau cenedlaethol hefyd, fel Dydd Gwyl Dewi, Dydd Music Cymru ac ati. A cerddoriaeth, mae Instagram yn llawn cerddoriaeth Cymraeg wan, felly trio chwilio am artistiaid Cymraeg yn yr bar chwilio. Mae'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr i'ch post chi. Collabs, mae hwn yn eitha pwerus. Os ydych chi'n cydweithio efo busnesau Cymraeg eraill, mae lle chi tagio'ch gilydd, rhannu post eich gilydd, mae hyn yn gallu dyblu'ch cyraeddiad chi yn syth. Felly, mae gewch chi'ch dilynwyr chi yn ogystal â dilynwyr y busnes arall gallu gweld y post, ac ella mi wneith y dilynwyr y busnes arall ddechrau dilyn chi hefyd, felly ydych chi'n cael mwy o ddilynwyr ffordd 'ma. A byddwch yn falch o'ch diwylliant? Defnyddiwch enwau Cymraeg am leoliadau hyd yn oed os da chi'n sgwennu fo mewn Saesneg. Yn lle Bahamas, dudwch Bermo, yn lle Wales, dudwch Cymru. A mae'n eu gwahaniaeth. A mae mwy o bobl yn mynd i weld yr enwau Cymraeg yma a mae o'n cael ei normaleiddio. Cysondeb, mae hyn yn allweddol. Mae'n bwysig i chi gadw cysondeb yn eich brand, yn eich steil, fel bod pobl yn dechrau nabod eich brand chi. Felly, pan da ni'n sôn am y brand, mae hwn yn gallu bod y lliwiau, y ffont, y logo, eich negeseuon, eich gwerthoedd chi fel busnes. Felly mae'n bwysig i chi gadw'r cysondeb yna fel bod pobl yn dod i nabod eich brand chi. Hashtags, defnyddiwch hashtags Cymraeg mae pobl yn chwilio amdanyn nhw. Diffiniad brand. Felly mae'r rhestr yma yn diffinio eich brand chi. Hein ydy'r elfennau um, o ran y lliwiau, y palet lliw sy'n cynrychioli'r brand. Mae defnyddio yr un lliwiau yn mynd i wneud y brand yn hawdd i'w nabod. y logo, mae hwn yn gallu bod yn symbol neu ddyluniad sy'n cynrychioli eich brand chi, yn aml y peth cyntaf mae bobl yn ei weld. Ffont, hwn ydy steil y llythrennau sy'n cael ei ddefnyddio yn eich deunydd marchnata chi, ar y wefan ac yn eich deunyddiau eraill da chi'n ei ddefnyddio. Neges, y prif bwyntiau da chi eisiau bobl i gofio amdanoch chi. gwerthoedd, yr hyn mae brand yn sefyll drosto, a'r egwyddorion a'r delweddau, y math o luniau neu'r graffeg da chi'n ei ddefnyddio er mwyn adrodd stori eich brand chi. Felly, y rhwystrau, be ydy'r heriau da chi'n ei wynebu fel busnes ar-lein? Mae llawer o busnesau'n deud, os gan i'm amser, mae'n ormod o waith, um, a mae hynna'n her mawr iddyn nhw. Ond does am raid i chi gyfieithu gair am air bob un tro. Mi allwch chi gael teitl bachog yn y ddwy iaith i ddechrau i ddenu sylw, rhywbeth sy'n egluro'n fras, be ydy'r post? Yna rhyw frawddeg yn y Gymraeg, brawddeg yn y Saesneg, a wedyn defnyddio'r hashtags. A cadwch o'n syml. Mae pobl yn sgrolio'n sydyn a dydyn nhw'm yn mynd i ddarllen llys beth bynnag, felly cadwch yn syml. Cynlluniwch ymlaen llaw, gwnewch restr o bost syml fedrwch chi defnyddio. Bore da bawb, diolch am alw heibio, penwythnos hapus, a cadwch nhw yn eich ffôn, cadwch nhw yn y notes. Mellwch chi roi'r rhain efo fideo syml neu lun da chi wedi dynnu yma gacwn ystod y dydd. Os da chi efo diffyg hyder, peidiwch â poeni. Os da chi'n neud camgymeriad bach, mae'n dangos bod chi'n trio, a byddwch yn onast efo'ch cwsmeriad. A hefyd trio pwsio chi un i fod o flaen y camera, achos mae pobl yn prynu gan bobl, felly mae hynny'n gallu neud gwahaniaeth os na chi ydi wyneb y busnes. Mi allwch chi ddefnyddio Helo Blot, mae o'n rhad ac am ddim. Da chi'n anfon y testun atyn nhw a maen nhw'n ei jecio fo i chi. Diffyg sgiliau, um, mae yna gyrsiau ar gael gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a'r mentrau iaith lleol hefyd. Mae yna ddigonedd o sefydliadau ac adnoddau allan yna i'ch helpu chi. Fe mi wna i ddangos Helo Blod i chi, yy gan oeddan ni'n trafod o yn y sleid dwytha. Mae o yn wefan sydd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu a phrawf darllen am ddim, a mae o'n adnodd rili da ar gyfer busnesau bach yng Nghymru. Mae o'n cael ei redeg gan Llywodraeth Cymru. Sut mae'n gweithio ydi, os ewch chi i wefan Busnes Cymru a mynd i Helo Blod, um, mi wneith o ofyn i chi gofrestru, felly ydych chi'n llenwi ffurflen bach i fewn, a ydych chi'n anfon y testyn, a wedyn mi gewch chi o yn ôl wedi i gyfieithu. Mi allwch chi roed bob math o bethau fel os da chi yn styc ar bost cyfryngau cymdeithasol, neu os da chi ddim yn siŵr be roed mewn e-bost, arwyddion siop, ella rhyw ddarn bach sydd yn mynd ar dudalan ar eich gwefan chi. Felly pan ar ôl i chi gofrestru mi wneith o ofyn i chi os da chi efo cyfieithiad byr, Saesneg i Cymraeg yn unig, dim mwy na pump gair, neu ydach chi efo cyfieithiad hirach, Saesneg i Gymraeg yn unig, hyd at 500 o eiriau. a hefyd ellith o wirio rhywbeth ydych chi wedi cael ei ysgrifennu yn y Gymraeg. Felly dyma chydig bach o tips i chi be allwn ni wneud y wahanol ar-lein. Y cyntaf ydy byddwch yn amlwg. Ydych bio ar y cyfryngau cymdeithasol yn gwneud i'n amlwg yw bod chi'n cynnig gwasanaeth Cymraeg, felly mae'n bwysig i chi adlewyrchu hynny yn y, yn y darn bach ar top yn Instagram a mae o ar Facebook hefyd. Mae hynny yn bwysig, os da chi'n cynnig gwasanaeth Gymraeg, dudwch hynny. Lle chi'n rhoi hwnnw jyst yn y, yn y top. Achos mae defnyddwyr a dilynwyr yn edrych ar dipyn o broffiliau busnes a maen nhw'n cymharu nhw. Um, a'r bio di'r peth cyntaf maen nhw'n ei weld, felly meddyliwch am hynny drwy roi chydig bach o eiriau Cymraeg neu disgrifio'r busnes Gwefan ddwyieithog. Mae llawer o fusnesau'n cynnig gwasanaeth Cymraeg wyneb yn wyneb, heb feddwl dim am y peth, ond yn aml dydyn nhw'm yn neud hynny ar-lein, dydyn nhw'm yn teimlo gyffyrddus yn neud. Felly meddyliwch, ystyriwch am gael cyfieithu'ch gwefan i gynnig y gwasanaeth yn y ddwy iaith, mae o'n gallu neud gwahaniath. Ymgysylltu â cwsmeriaid Cymraeg, dim rhaid i chi gyfieithu air am air fel oeddan ni'n deud. Defnyddiwch penawdau yn eiriau Cymraeg yn amlwg yn eich rîl chi i atgoffa dilynwyr a cwsmeriaid eich bod chi'n frand sy'n siarad Cymraeg a 'da chi'n falch ohono fo. Atebwch sylwadau yn y Gymraeg, gofynnwch gwestiynau, be 'da chi'n neud dros y penwythnos, i drio cael yr engagement yna. Byddwch yn greadigol, defnyddiwch y gifs. Fi am wneud reel syml efo miwsig Cymraeg yn y cefndir, mae'n gallu gwneud gwahaniaeth. A gofynnwch am gymorth, da chi ddim ar ben eich hun, mae'r adnoddau yma yn rhad ac am ddim a defnyddiwch nhw. Mesur llwyddiant, sut da chi'n gwybod bod hyn yn gweithio? Felly mi ellwch chi ofyn wrth chi'ch hun, ydach chi'n cael mwy o likes, comments a shares ar bost Cymraeg? Ydach chi wedi cael dilynwyr newydd? Sylwadau yn y Gymraeg, ydy pobl yn dechrau ymateb rwan yn y Gymraeg? Mae yna ddipyn o offer i chi gallu cael yr analytics yma. Ar Instagram os ewch chi i'r professional dashboard, ellwch chi weld dipyn o stats am eich dilynwyr chi yn fan hyn. Rhyw fath efo Meta Business Suite, Google Analytics hefyd ac yn y cefn yn eich gwefan chi. Mae'n bosib i chi gael hein. Mae yna arwyddion cadarnhaol os ydych chi'n cael dipyn o sylwadau, pobl yn rhannu'ch cynnwys chi, busnesau Cymraeg eraill yn sôn amdana chi. cwsmeriad newydd yn deud bod nhw wedi ffendio chi drwy gynnwys Cymraeg, adolygu pa bos gafodd y mwya bobl yn ymgysylltu, um, felly gweld pa un nath weithio ora, nath y fideo yma weithio well na'r llun, a wedyn mae'n bwysig i chi nodi wedyn pa fath o gynnwys sydd wedi gweithio. Felly os ydych chi'n gweld mwy o ymgysylltiad, mwy o gwsmeriad um, a mwy o drafodaeth am eich busnes chi, cwestiwn syml allwch chi ofyn wrth chi hun, ydych chi wedi gweld mwy o ymgysylltiad, mwy o gwsmeriad a mwy o drafodaeth am eich busnes chi ar ôl i chi gychwyn postio yn ddwyieithog? Dyma fusnesau sydd ar y blaen, mae yna enghreifftiau go iawn o fama o fusnesau yng Ngwynedd sy'n angerddol am y Gymraeg a gwasanaeth dwyieithog. Mae Ffion Medi harddwch yn defnyddio enwau Cymraeg ar gyfer triniaethau harddwch. gan fod termau mewn dipyn o fusnesau'n gallu bod yn eitha anodd i swnio'n iawn, weithiau mae'n well peidio cyfieithu air am air. Yn fan hyn mae Ffion yn galw triniaeth dermaplane yn gwyneb gwydr, mae'n galw facial yn gariad i'r croen, felly mae'n dangos bod modd wneud hyn ym mhob maes. Mae'r bio ar Instagram ganddi yn dangos fod o'n fusnes Cymraeg ac yn cynnig gwasanaeth dwyieithog. Mae busnes Lowell fel oes, um, mae hi fy gwefan dwyieithog, mae hi'n rhoi'r Cymraeg y gynta yna Saesneg ar y cyfryngau cymdeithasol, a mae o'n naturiol ac yn glir ganddi. Mae Lois hefyd yn defnyddio termau Cymraeg bachog i'w thriniaethau hi. A mi oedd Lois o Lolfa Lois um, mewn cyfweliad efo BBC Cymru Fyw yn deud i bod hi'n anodd cyfeithi llawer o'r geiriau mewn triniaethau harddwch i'r Gymraeg a bod nhw ddim yn ei synwyr ac um, mae'n meddwl bod yna brinder o fusnesau estheteg a harddwch yng Nghymru yn rhoi y Gymraeg yn gyntaf. Felly weithiau mae'n bwysig dod i fyny efo enwau eich hunan ar y triniaethau. neu'r gwasanaethau. Dyma fusnes arall sydd ar y blaen Cymdeithas Pêl-droed Cymru, FAW. Mae'r FAW yn rhoi pwyslais mawr ar ddefnyddio'r Gymraeg ar ei sianeli cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw'n sôn fan hyn, defnyddiwch ychydig o eiriau bach i ddechrau a thyfu ar hynny. Os da chi'n sôn am leoliad fel dref neu rhywle, defnyddiwch y gair Cymraeg. Mae'n rhywbeth rili hawdd. Defnyddiwch bore da yn lle helo, diolch, dim thanciw, pethau bach fel 'na, a mae hwn gan Owain Harris, sydd yn Rheolwr Cyfryngau Cymdeithas Pêl-droed Cymru.
Byddai'n gweud fel gwrs i gynnach yw jyst defnyddio cwpl o geiriau bach i dechrau bant a wedyn tifi ar hwnna. Um, defnyddiwch os, os chi'n sôn am lleoliad fel dre neu rhywle, defnyddiwch y gair Cymraeg. Mae'n rhywbeth rili really hawdd. Gwedwch bore da, dim hello, diolch, dim thank you. Ac hefyd, os ewch chi ar eu cyfryngau cymdeithasol nhw, maen nhw yn wneud cymysgedd o Gymraeg a Saesneg. Fe welwch chi'n fan hyn, mae, mae'n sôn am garfan Cymru, felly mae'r post yn Gymraeg a'r testun o danodd yn Saesneg. Um, maen nhw'n cymysgu Cymru, Cymru check-in, felly maen nhw'n galw Cymru yn lle Wales, ac hefyd mae yna Gymraeg ar y wefan. Dio ddim yn gwbl ddwyieithog, ond mae yna erthyglau um, yn y Gymraeg arno fo. Cynllunio calendr cynnwys misol. Wel, mae hyn yn gallu bod yn symlach na'ch dych chi feddwl. Weithiau mae ddipyn o straen i chi feddwl am be bostio ar ben rhedeg y busnes hefyd. Felly, os wnewch chi gynllunio ymlaen llaw, dyma gynnwys ar gyfer mis o waith marchnata digidol. Dyma'r wythnos gyntaf, cyflwyno'r busnes, bore da, beth sy'n newydd, cipolwg tu ôl i'r llenni a cwrdd â'r tîm. Felly dyna chi gynnwys ar gyfer yr wythnos gyntaf. Yr ail wythnos, cynnyrch neu gwasanaeth. Cynnyrch newydd, tips, unrhyw dips neu cyngor sydd gyda chi o fewn eich busnes chi a dangos adborth o gwsmeriad hapus. Wythnos tri, yym cadwch o'n lleol, cydweithio efo busnes lleol, oes 'na ddigwyddiad yn yn mynd ymlaen, hynny yw dach chi'n cynnal digwyddiad, a hefyd diolch i'ch cwsmeriaid, diolch iddyn nhw am y gefnogaeth dach chi'n ei gael. Wythnos pedwar, edrych yn ôl ag edrych ymlaen, felly uchafbwyntio ar fis sydd wedi bod, edrych ymlaen ar beth sydd i ddod, ac ella gofyn rhyw gwestiwn i'r gynulleidfa. triwch wneud batsh ohonyn nhw, ella tynnu deg llun ar unwaith, ysgrifennu pump capsiwn, fel dwi'n deud, um, da ni defnyddio dipyn ar y notes ni, pryd bynnag da chi'n cael syniad ac adwch syniadau yn fanno, a wedyn llwch chi rhyddhau nhw dros y dyddiau neu'r wythnosau. Dyma chydig o syniadau eraill, lluniau staff, lluniau eich cynnyrch neu'r gwasanaeth, unrhyw dips neu cyngor i'ch dilynwyr chi, hanes y busnes, recordio a thynnu lluniau yn rheolaidd hefyd. Cynllunio calendr cynnwys misol, cadwch y brand yn gyson, defnyddiwch app neu wefan fel Canva, um, trefnu ymlaen llaw, llwch chi drefnu'r post gael ei gyhoeddi ymlaen llaw, llwch chi wneud hyn drwy Facebook, Instagram, Meta Business Suite, um, neu mae yna dipyn o apps eraill hefyd ar gael i wneud hyn. nodiadau, fel oedden ni'n deud, cadwch rhestr o syniadau mewn nodiadau ar eich ffôn chi, neu ar bapur os di'n haws, a cadwch bethau'n syml. Defnyddiwch eich ffôn, os da chi'n angen camera drud, mae'r ffôns dyddiau yma yn gallu gwneud y job yn iawn, a gosodwch ddiwrnod er mwyn creu cynnwys bob mis, wneith hyn gallu eich helpu chi. Dyddiadau i'w nodi, Mae 'na ddigon o ddyddiau cenedlaethol Cymreig a mi ellwch chi bostio ar y dyddiau yma er mwyn cael eich gweld. Fydd 'na bobl yn chwilio am hashtags a keywords hefyd sy'n cynnwys, er enghraifft, Dydd Santes Dwynwen, felly mi fydd eich busnes chi'n un o'r rheini sydd yn dod i fyny wrth iddyn nhw chwilio. Felly, delio efo sefyllfaoedd anodd. Be os dwi'n gwneud cangymeriad? Wel, gyntaf, pidwch â poeni, um, mae pawb yn ei gwneud nhw. Mi allwch chi atab drwy ddeud, diolch am sylwi, wedi ei gywiro. Peidiwch â bod yn amddiffynol, peidiwch â anwybyddu nhw, neu dechrau dadla ar y cyfryngau cymdeithasol. Cadwch yn ysgafn a cadwch o'n glen. Os da chi'n cael sylwadau negyddol am ddefnyddio'r Gymraeg, atebwch yn bositif. Da ni'n falch o gynnig gwasanaeth yn y ddwy iaith i'n holl gwsmeriad. Mae'ch cwsmeriad chi yna ac eisiau gweld chi'n llwyddo, um, a maen nhw'n gwerthfawrogi yr ymdrech, um, a triwch beidio cymryd pethau yn bersonol. Felly, rheoli disgwyliadau, byddwch yn glir yn eich bio am lefel eich Cymraeg chi, ac os ydych chi'n dysgu Cymraeg, gellwch chi ddatgelu hynny ac annog y cwsmeriaid i gyfathrebu efo chi yn y Gymraeg. Felly, um, cyfryngau cymdeithasol, eto, mond i fynd dros chydig o, o'r rhain. Um, os ydych chi'n ychwanegu lleoliad wrth postio ar Instagram, mae hyn yn gallu helpu. Felly, os ydych chi yn rhywle gwahanol i'r arfer um, neu yn, yn eich gweithle eich hun, mi allwch chi ddefnyddio y lleoliad. Cynnwys y Gymraeg eto dim rhaid cyfieithiau am air bob tro, ond gwnewch yn siŵr bod yna Gymraeg yna. A defnyddio geiriau fel keywords mae pobl yn debygol o fod yn chwilio amdanyn nhw yn eich capsiwn chi, yn eich testyn chi. A cadwch y testyn yn glir ac yn syml. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni drafod AI um, gan bod yna llawer o sôn amdano fo a'i rôl o o fewn cynnwys. Mae yna chydig o nodiadau yn fan hyn i chi. Um, dwi'n meddwl y peth pwysica ydy ddyla AI ddim llenwi swydd unrhyw un, ond mi all fod yn dda ar gyfer ella ychwanegu at y tîm yn effeithiol. Mae yna fanteision iddo fo, mae o'n wych ar gyfer pethau fel brainstormio, ella wneith o'ch ysbrydoli chi ar y cychwyn. Mae ella rhoi cychwyn i brosiect a rhoi ambell syniadau i chi. Ond wrth gymharu cynnwys AI, fatha ChatGPT, efo cynnwys dynol, yn aml mae yna fwy o wella, mae'r testun yn teimlo'n fflat, mae'n brin o emosiwn. Dio ddim yn arloesol chwaith achos mae o'n cael y wybodaeth sydd yn bodoli yn barod ar y we, um, felly mae'n dibynnu ar y gynnwys sydd wedi cael ei gyhoeddi yn barod. Os fydd pawb yn defnyddio AI i sgrifennu cynnwys, mi all fod y canlyniad yn debyg iawn i'w gilydd. Mae tudalennau chwilio fel Google um, yn llawn testun sy'n edrych ac yn swnio yr un fath a fy na neb yn sefyll allan. Felly, yn fyr, defnyddiwch AI fel rhan o'ch offer, ond peidiwch â dibynnu'n llwyr arno fo. Mae'r elfen ddynol a eich creadigrwydd chi a'r emosiwn chi, um, mae hynny yn mynd yn bell. Ond be mae'n olygu i fusnesau bach yng Ngwynedd sy'n trio defnyddio mwy o'r Gymraeg? Wel, mae yna ddatblygiadau, mae yna bethau fel Macsen, cynorthwyydd Cymraeg, um, mae Prifysgol Bangor yn ei ddatblygu. Um, mae hwnnw yn gynorthwyydd digidol sydd yn siarad Cymraeg. Da chi'n lle gofyn pethau syml yn y Gymraeg a mi fydd o'n ateb yn ôl. rhywbeth debyg i Alexa neu Siri, ond yn y Gymraeg. Mae yna trawsgrifiwr, um, teclyn sy'n gallu troi eich llais Cymraeg chi yn destun, felly mae hynny'n gallu bod yn handi. Mae yna offer cyfieithu gwell yn cael ei datblygu hefyd, a mae o'n deall cyd-destun Cymraeg yn well. Felly, fel mae'r amser yn dynnu flaen, mae'r uh, technoleg yma'n cael ei ddatblygu. Felly mi all o arbed amser i chi, mi all o gywiro ych gwaith chi, mi wneith o sbotio gwalla sydd yn y Gymraeg, um, yn debyg iawn i Grammarly, ond yn y Gymraeg. A fel o'n i sôn, mae o'n gallu rhoi syniadau cynnwys i chi, felly os fysa chi'n gofyn rhywbeth fel Rho bump syniad post Facebook i gaffi sy'n arbenigo mewn bwyd Sbaeneg ym Mangor, a mi wneith o roid awgrymiadau i chi yn y Gymraeg. Y mwya wybodaeth da chi'n rhoi i fewn i'r peiriant, y mwya gewch chi allan ohono fo, felly mae rhaid i chi egluro yn yn union be da chi isio er mwyn gallu cael y canlyniadau gorau. Hashtags hefyd, mae AI yn gallu awgrymu hashtags Cymraeg ar gyfer eich post chi. Ond mae yna heriau hefyd, mae o'n colli'r elfen ddynol, ac os ydy pawb yn dibynnu gormod ar AI, mae'n colli yr elfen bersonol sy'n bwysig mewn marchnata Cymraeg. Mae 'na nifer cyfyngedig o sgyrsiau dach chi'n gallu gael am ddim yym ar y platfformau AI, ond os ydach chi eisiau cael mwy o ddefnydd allan ohono fo, mi fydd o'n costio a mi fysa hyn yn gallu bod yn ffactor i fusnesau bach. Felly, trio cael y balans ydy'r peth gorau. Mi allwch chi ddefnyddio AI er mwyn arbed amser, ond mae'n bwysig i chi gael llais eich hun, llais y brand. um, a cofiwch i gadw cysondeb. Dyma chydig o adnoddau um, sydd ar gael, helo blot, uh, cyfeithi a phrawf ddarllen am ddim. Um, mae gennych chi canolfan dysgu Cymraeg Cenedlaethol, sy'n cynnig ystod o gyrsiau um, i ddysgu Cymraeg a codi hyder a gloywi iaith. Comisiynydd y Gymraeg, fel oedden ni sôn am y cynnig Cymraeg sydd ar gael, a cefnogi chi o'r defnydd o'r Gymraeg yn eich busnes. Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru, uh, Canolfan Bedwyr, mae yna adnoddau fel Cysill ac Ysgeir yn ganddyn nhw, uh, Mentrau Iaith Gwynedd a Busnes At Cyngor Gwynedd. Felly, yn ola, pam ddefnyddio'r Gymraeg ar-lein? Wel, mae o'n gwneud chi'n wahanol, mae'n denu cwsmeriad, mae'n cryfhau eich brand chi, a mae'n dangos pwy ydych chi go iawn. Does am rhaid i chi fod yn berffaith, dim rhaid i chi gyfieithu air am air, a cychwynwch drwy wneud pethau'n syml. Byddwch yn gyson efo'ch brand a gofynnwch am help pan mae angen. Dwi'n siŵr bod eich cwsmeriad chi eisiau gweld chi'n llwyddo a mae yna ddigon o adnoddau ar gael i'ch helpu chi.